Wasanna fit-tieni kmandament, kmandament interessanti ħafna għal Malta u um, għal mument kont qed naħsibha nagħmlux it-tieni u l-ewwel flimkien. Imma mbagħad raġa' bdieli għad aħjar nagħmilhom separati. Għattikom daqsxejn storja, mhux storja, stampa, stampa. Kieku jkolli taf inti ħafna nies joħorġu l-wallet u jkollhom tratti fih biex tal-familja, immaġina kieku noħroġ il-wallet jiena u jkolli tratt ta' mara mhux Silvja fih u x'taħsbu li tgħidli Silvja kieku tara dan l-ittratt. U mbagħad jien ngħidilha, le, le, le, hawn qed inżommu għax daqsxejn iktar ħelwa minnek u tfakkarni fik. X'taħsbu li tgħidli? Barra? Tili ġo ħalqi, ħa nara x'taħseb li tgħidli. Titħaq qiegħda kieku ma żomma. Hija stampa, veru. Imma meta aħna nagħmlu xbieha jew idolu ta' Alla, hekk qed nagħmlu, qed ngħidulu ara għamilna xi ħaġa imma le le ta' biex tfakkarna fik. Imma ridikola hux veru li jiena jkolli t-tratt ta' mara oħra biex ifakkarni f'Silvja? Ma tagħmilx sens. M'għandix bżonn li jkolli tratt u għalfejn taħsbu li tieħu għaliha Silvja? Tieħu għaliha għax tħobbni u ma trid taqsamni ma' ħadd. U Alla l-istess. Iħobbna u ma jrid jaqsamna ma' ħadd. Mela hawnhekk għandna żewġ affarijiet. Għandna il-fatt li nagħmlu xbieha jew immaġni, u l-fatt li lil Alla naqsmuh ma' xi ħaġa oħra. Il-kmandament irridu narawh doppju, minn dawk iż-żewġ naħat. Ejja naqraw il-kmandament, Esodu kapitlu 20, vers erba' u sitta. Jgħid hekk, La tagħmel ebda xbieha minquxa għalik, jew xbieha ta' xi ħaġa li hemm fis-sema minn fuq, jew li hemm fl-art minn taħt, jew li hemm fl-ilma ta' taħt l-art. La tmilx quddiemhom u la tqimhomx, għax jien il-Mulej Alla tiegħek, Alla għajjur li nħallas il-ħażen il-missirijiet fl-ulied sat-tielet u r-raba' nisel ta' dawk li jobogħduni, u nagħmel ħniena ma' eluf minn dawk li jħobbuni u jħarsu l-kmandamenti tiegħi. Mela, innutaw li hija l-imħabba U kultant tnejn li jinħabbu tara armonija kbira u tara attrazzjoni. Appena dik l-imħabba tonqos u xi ħadd minnhom jibda jwarrab lill-ieħor, dik l-armonija tispiċċa. Ikun hemm diżgwid. Saħansitra nafu li kien hawn min qatel minħabba dawn l-affarijiet. Għalfejn? Għax meta inti tikser dik il-bond tal-imħabba, E, hija xi ħaġa gravi, xi ħaġa li l-parti l-oħra tweġġaħħa ħafna. U dak li qed jgħidilna Alla hawnhekk, ma x'inhu idolu? Meta tħares lejn il-dizzjonarju u tfittex il-kelma idolu, bl-Ingliż jgħidha hekk, an image or representation of a god used as an object of worship. Mela, figura jew stampa ta' Alla li qed tuża biex tqim. Okay? U mbagħad hemm hemm meaning ieħor li huwa xi persuna li inti tammira u tixtieq issir bħalha, idolu. Okay? Xi kantant li tixtieq issir bħalu. Jalla lkoll kemm aħna nagħmlu l-Alla veru lil Ġesù idolu tagħna u ngħidu rridu nsiru bħalu. Dik hija xi ħaġa sabiħa kieku. Imma il-problema ta' l-idoli jew ta' xbijat hija li qegħdin indefsu lil Alla fil-ħsieb tagħna. U inti impossibbli li Alla li huwa etern, Alla li huwa omnipreżenti, jiġifieri qiegħed kollu mkien, Alla li huwa omnixxenti li jaf kollox, li inti bħala persuna tagħmel xbieha tiegħu. Aħna nafu li Alla ma riedx lanqas xbiehat tiegħu. Madankollu, ma ridux jisimgħu mill-imħallfin tagħhom. Iżda marru jiżnu, jiġifieri jagħmlu adulteru, jagħmlu żena, ma' allat oħra u tawhom qima. Twarrbu malajr mit-triq li missirijiethom kienu jimxu fiha, li jisimgħu mill-kmandamenti tal-Mulej. Ke jiġifieri, il-imħallfin qed hawnhekk insemmu fil-bidu tal-istorja tal-Lhud, fejn dawn ma semgħux minn dawk li kienu fuqhom u jgħidlek marru u x'jgħid? Jagħmlu adulterju, jiżnu. Jiġifieri fit-Testment l-Antik speċjalment Alla qed iqabbel li inti tmur wara xi ħaġa oħra u mhux li hu bħala li qiesek ksirt il-bond taż-żwieġ u għamilt adulterju. Ovvjament adulterju spiritwali. Atti kapitlu sbatax vers 29 jgħid hekk, Ladarba mela aħna nisa l-Alla, jiġifieri qed jispjegalna Pawlu aħna ġejna maħluqin u ġejna minn Alla, m'għandniex naħsbu li d-divinità tixbah lid-deheb jew lill-fidda, jew lil ħaġar imnaqqax bis-sengħa u bil-ħsieb tal-bnedmin. Mela nispera li nnotajtu hawnhekk f'dawn iż-żewġt ivrus li għandna ż-żewġ punti li għedtilkom. Li tmur wara alla ieħor, jew xi ħaġa oħra li tfixklek mill-mixja tiegħek wara Alla, jew inkella li tagħmel stampa jew xbieha ta' Alla. Wieħed qed jgħid marru wara Alla u l-oħor qed jgħid isma' jekk aħna fehmna lil Alla u min hu, kif nistgħu naħsbu li d-divinità tiegħu nistgħu nagħmluha tad-deheb jew tal-fidda? Ma jistax ikun. Dak li qed jgħidilna Pawlu l-appostlu. Aħna nafu, għax mill-bidu nett Alla għamilha ċara, li ma jrid lil ħadd jagħmel xbieha tiegħu. Issa, ironika l-istorja, għax meta Alla kien qed jgħid dawn l-affarijiet lil Mosè, insomma ironika, jien naħseb kien jaf, Mosè ma kienx jaf x'inhu jiġri, imma Alla kien jaf x'inhu jiġri, waqt li qed jagħti l-kmandamenti lil Mosè, Nafu li l-Lhud li kienu fit-tarf isfel tal-muntanja kienu appuntu qegħdin jagħmlu xbieha. U li x-xbieha li kienu qed jagħmlu ma kinux qed jagħmluha għal alla falz, tinsewx. Li x-xbieha jekk tinnutaw u taqraw il-porz taqraw l-istorja f'Esodu jgħidlek Nagħmlu xbieha għal Alla li ħariġna mill-Eġittu. Imma Alla ma riedx lanqas xbieha tiegħu nnifsu. Araw daqsxejn Dewtoronomju kapitlu erba', vers ħmistax sa tmintax. Dewtoronomju kapitlu erba' vers ħmistax sa tmintax. E Alla qed ikellem il-Mosè u qallu, Ħarsu mela tajjeb lilkom infuskom. għax intom ma rajtu ebda sura dakinhar li kellimkom il-Mulej f'Ħoreb minn ġonofs in-nar. Għalfejn ma raw ebda sura? Għalfejn Alla ma ħalliehom jaraw xejn? Għalfejn? Ħa jgħidilhom issa, Li ma titħassrux u tagħmlu għalikom xi immaġini skolpita, jew xi sura ta' xi idolu, jew ix-xbieha ta' xi raġel jew ta' mara. Vers 17, Jew ix-xbieha ta' xi bhima li hemm fuq l-art, jew ix-xbieha ta' xi tajra li ttir fl-ajru, jew ix-xbieha ta' xi ħaġa titkaxkar fuq l-art, jew ix-xbieha ta' xi ħuta li hemm fl-ilma taħt l-art. U ara, li ma terfax għajnejk lejn is-sema u xħin tara x-xemx u l-qamar u l-kwiekeb u l-eżerċtu kollu tas-sema, Tinġibed lejhom u tqimhom u taqdihom, dawk il-Mulej qassam lill-ġnus kollha taħt is-sema kollu. Ok, mela ġifieri naħseb jiena jekk taqrawh dan u terġgħu tmorru u terġgħu taqrawh, ċar li Alla ma jridx li aħna nagħmlu xbieha tiegħu. Għalfejn? Għax kwalinkwa xbieha li jiena, Edwin, inti, nista' nipprova nimmaġina u nagħmel ta' Alla, tkun qed tagħmillu disrispett kbir. Nagħmilha sabiħa kemm nagħmilha, nagħmilha kbira kemm nagħmilha, nuża xi djamant jew ma nafx xiex, ma jistax ikun li dak li nagħmel jien bħala bniedem sa jiġbor fih id-divinità kollha ta' Alla. Impossibbli! U l-kmandament dak li qed jgħidilna, Tagħmluhiex din il-ħaġa. Jiena ħafna akbar minnkom jew l-immaġinazzjoni tagħkom, u allura dak li tagħmlu intom ma jwassalx lanqas tikka ħdejn li jien jien. Imma aħsbu daqsxejn, ix-xemx ġie laħaq risqu lejha? Jenna forsi ma ħadd tqogħdux ħarsu għax tagħmel ħsara. Ma meta titla' xemx, Malta kollha tixal. Palissa tħares li dak il-bib taf li hemm id-dawl barra. Meta tinżel ix-xemx, tafu kemm il-power station tibda taħdem u kemm il-bozza nixalu Imma taħsbu li l-istess, minn filgħodu għal filgħaxija? Id-dawl tax-xemx, u l-power kollu li niġġeneraw aħna biex nagħmlu l-bozzos fit-triq u l-bozzos fid-dar, nagħmlu l-istess dawl li tagħmel ix-xemx? U bl-istess mod, kif nista' jiena bħala bniedem, billi ħlaqt bozza, ngħid, O, kemm jien kapaċi, għamilt bozza li fid-dlam tagħmel id-dawl? Veru. Veru li tagħmel id-dawl, imma ħdejn ix-xemx lanqas biss tista' tibda tqabbilha. U l-istess mod jiena rrid nispjega u rrid ngħid, hekk Alla, jekk nippruvaw aħna nagħmlu xi ħaġa u ngħidu din hija Alla, Inkunu qegħdin inpoġġu lil Alla ġo kaxxa. U meta npoġġu lil Alla ġo kaxxa, Alla ma jieħux pjaċir. Fil-fatt jgħidilna li jirrabja ħafna. Anke jekk qed niddedikawha lilu din il-ħaġa, xorta hu se jirrabja ħafna. Bħalma Silvia kieku tirrabja kieku jien nagħmel tratt ta' xi ħaddieħor fil-wallet tiegħi. Issa ħa ngħidilha kif inhi. Anke jekk ikolli ttratta Silvia, ukoll mhuwiex sostitut għal Silvia. Ma nistax ngħidilha hemm m'għandix bżonnok ta' Silv għax għandi l-ittratt. Ma, ma nistax. U ma nistax jien noqgħod inbus l-ittratt u ma nbux lilha. He? Ma tista' ma tista'. Issa, jekk għandi ttratt ta' Silvia dak huwa veru. Tratt ta' Silvia Veru issa, ngħid dak li huwa verità. Jekk ikolli tratt, stampa, xi ħaġa biex tfakkarni f'Alla, dak x'inhu? Gidba. Mhuwiex veru? Għax ma nistax ikolli tratt t'Alla. Ġieli għadtilkom din, imma jien kont noqgħod il-Marsa qabel, u dak iż-żmien li kont noqgħod hemmhekk jiena, kull festa dejjem bil-problemi, għax ma kellhomx statwa. Huma speċi ma kinux bħal pajjiżi l-oħra joħorġu l-istatwa fuq saballithom u jmorru jduru u jgħidu ja insomma fl-aħħar l-isqof thom permess li jagħmlu statwa. Issa għalfejn ma kellhomx statwa? Għax il-festa tal-Marsa, il-parroċċa tal-Marsa kienet iddedikata lit-Trinità. U l-isqof kien jgħidilhom dejjem, it-Trinità ma nistgħux nagħmlu statwa tagħha, imma fl-aħħar ċeda. U għamlu statwa, u għamlu xiħ fuq tron, raġel nofsu għarwien u ħamiema. U qalu, Din hi trinità. U mbagħad kienu kuntenti għax jarawha u jgħidu kemm għandna statwa sabiħa. Kienu kuntenti għax setgħu jerfgħuha fuq spallejhom u joħorġu jmexxuha, għax taf toħroġ weħidha ġifieri din, joħorġu jmexxuha. Imma kienu kuntenti, imbasta għandhom l-istatwa. Kont ngħix fiha dak iż-żmien jien hemmhekk, imma jidhaw kienu jidhaw baqgħu. Imbasta għandhom l-istatwa. Imma kien hemm min ġenwin. U kien min issa ġenwinament kien imur quddiem din l-istatwa u jitlob. Min ġenwinament kien jgħid din l-istatwa tirrappreżenta tfakkarni fit-Trinità. Imma gidba. Il-missier mhux veru raġel xiħ. Ġesù, li min kien hemm, ma nafx min kien il-mudell, imma ma kienx Ġesù żgur. L-Ispirtu s-Santu mhuwiex ħamiema, u għax darba niżel bħala ħamiema fuq Ġesù, ma jfissirx li hu ħamiema. Imma qed nindunaw kemm aħna naqgħu fir-redikolu? Dawk huma gidba, mhumiex veru. Alla qal, ma ħallejtkomx tarawni Jiġifieri, laqqas tratt tiegħu veru ma jrid? Għal ma jmurx jekk tarawni tagħmlu xi xbieha? Jiġifieri laqqas tratt le, iridna nadurawh fl-ispirtu u fil-verità. Ok, jiġifieri dik hija fil-qofol din il-ħaġa. Imma ejja naraw issa illum biex dejjem inkunu prattiċi bħalma kont qed nipprova nkun f'kull kmandament. Illum Aħna, kif nistgħu niksruh dan il-kmandament? Forsi l-kmandament li nagħmlu stampa ta' Alla ma nagħmluhiex. Forsi li nagħmlu xi xbieha imnaqqxa ma nagħmluhiex. Imma hemm affarijiet oħra. E, e, illum hemm affarijiet li jikkompetu ma' Alla u għalkemm forsi ma nsejħulhomx idoli, imma hemmhekk qegħdin ukoll. Waħda mill-affarijiet li llum kif naqbad ngħid, tikollna hija x-xbieha tagħna stess, aħna stess. U l-kmandament jista' jgħid, pa speċi, tagħmilx lilek innifsek xbieha. jista' jgħid. Għax ħafna minna eh, forsi nintilfu fuq dak li aħna aħna. Nintilfu fuq xanna u x'mannix. Nintilfu fuq ġisimna. Għaw min ta' jagħti qima lilu nnifsu kull darba li jitla' fuq il-miżin x'tagħmel? Biex tintizem, biex tara kemm inti tajjeb. Eh? Biex tbaxxi rasek biex tara. Eh? Issa qed tagħti qima lilek innifsek hemmhekk. Qed tgħid la tajjeb illum. Illum żdied daqsxejn. Ħa nnaqqaslu ftit illum. Ċangatura inqas ċukkulata. Okay? Imma ħafna nies iktar sar jimpurthom minnhom minn kif jidhru huma, x'inhuma jagħmlu huma, kif inhuma għaddejjin huma milli jagħtu Qima lil Alla. Fit-test, fiż-żminijiet tal-antik, jekk tiftakru ġieli rajtu xi ħaġa, kienu jagħmlu dawn l-allat il-Griegi. U dawn l-allat il-Griegi dejjem kienu jagħmluhom xi raġel immaskulat hekk, b'xagħar daqsxejn twil, u u speċi kulħadd jgħid hu bħal dak irrid inkun jiena. U jew hekk mara, jagħmlu mara sabiħa, għalfejn? Għax L-idea ta' xi ħadd, ta' xi ħadd li huwa Alla, hija xi ħaġa sabiħa. U llum m'għandniex dawn l-allat, illum għandna lil Ken u lil Barbie. Min irid ikun bħal Ken u min irid ikun bħal, ħa ngħidilkom. Jekk trid tkun bħal Ken, forsi b'daqsxejn training issir bħalu, imma bħal Barbie intom in-nisa m'għandkomx ċans, eh, il-proporzjonijiet tagħha impossibbli. Imma kemm hawn min jintilef fuq dawn l-affarijiet? u jinsa lil Alla u pjuttost ma jwaħħalx f'Alla li hu ma jidhirx kif iridu kif irid li jarah ħaddieħor. U daka tista' taqa' u tispiċċa li qed twarrab 'il Alla u qed tiddedika iktar ħin lilek innifsek milli lil Alla. It-tieni ħaġa li llum il-bniedem jagħmel bħala idolu jew bħala xi ħaġa oħra hija s-superstizzjonijiet. Kontu tafu li ma tmurx Malta ma nafx teżistix imma l-Amerika żgur. Ma tmurx f'lukanda li hija iktar minn jien naf forsi għandhom 15-il sular taf inti hemm ħafna lukandi kbar. Tafu li 13-il sular ma jeżistix? Ġifieri jekk tara l-lift ikun hemm 12, 14. It-tertin ma jeżistix. Għax jibżgħu li ħadd ma jkun irid joqgħod fih. Bħal dak li qal li kieku l-lukanda taqa', t-tertin biss ħa jaqa' u l-oħrajn jibqgħu hemm. Eh? Imma eh, dik hija realtà. Tafu li ħafna nies fuq l-ajruplan ma jkunux iridu joqogħdu fuq in-numru 13? Għax għal darboħra, it-13 biss ħajaqa, għandu xie ejector u jtajrek, ġvijek ħajaqa 13 musa jaqa kolla l-oħrajn kolla. Imma hawn min jaħseb fihom dal-affarijiet. U għalfejn? X'inti tagħmel hemmhekk? Int hemmhekk kważi qed tajt, eh, nemmen falla, ma fl-istess ħin nemmen li hemm qawwiet oħra għaddejjin madwar id-dinja. Hemm qawwiet oħra għaddejjin madwar id-dinja. U dak huwa ħażin. Tafu li hawn ħafna dawk li jgħidulhom lucky charms, Meta inti qed iżżomm Lucky Charm, x'int trid tgħid? X'int trid tgħid? Li hemm xi power ieħor għaddej. Mela għalkemm m'intix tagħmel idolu, imma lil Alla qiegħed twarrbu u qed tgħid hemm xi ħaġa oħra. Ġieli rajtuh dan Lucky Charm saqaj ta' fenek? Rabbit's foot? Eh? Insa dik mhux tajba qiegħda. Mela żomm rabbit's foot, tajt da biex iġibli l-lak. U x'luck kellu dak ir-rabbit? Mhux hekk, jien darba tatni fejna Silvja minix nara tħass daħlet hawn wara. Tatni u meta konna għarajjes, missiera qatt ma rid żewġ għarajjes id-dar, allura jien kont noqgħod barra sakemm tiżżewweġ oħtha. Imma kont immur noqgħod bil-qiegħda fuq it-tarġa u Silvja tilgħu nieżla u ġieli kienet tniżżilli l-ikel. U darba niżżlitli spalla ta' fenek. U jiena ta' iblaħ li kont, meta kilta l-għadma, għad ħanżoq u żammejta ta' kienet ilha għandi ma nafx għamilt bi. Għad żammejta Follakk. Imma tqgħod tirraġuna daqsxejn illum. Jiġifieri dal-miskin dal-fenek wara għandu ngħid kont naf kif joqtolhom missier Silvja, il-fniek, jiġifieri miskin ma tantx kien lucky. Mhux talli ma kienx lucky li miet biss, li spiċċa kilnieh. U jien qed naħseb li din l-għadma ħa ġġibli l-furtuna. U kemm hawn min jaħseb dan din il-mentalità. Bħal Tmur fuq karozza tal-linja, ma nafx għadhomx illum, imma kont tmur fuq karozza tal-linja, kważi kollha kien ikollhom nagħla ta' żiemel. Jien kont naħseb għax iħobbu ż-żwiemel. Le, għax inka, b'liema raġunament nagħla ta' żiemel sa ġġiblek il-furtuna? Ma nafx jiena. Imma. Mhuwiex idolu, imma fl-istess ħin qed tifhmuni, qiegħed tgħid lil Alla li hemm xi ħaġa oħra barra inti qed tagħmel il-power, ħaġa oħra, l-oroskopju. Nispera li m'hawn ħadd hawnhekk li kif iqum filgħodu l-ewwel ma jfittex huwa l-oroskopju. Dik hija xi ħaġa kuntrarju tal-Bibbja. Għal darb'oħra, Forsi ġieli tkellimt ma' nies ta' jgħidu li mmorr jien hekk dan l-interess narah biex nara jaqtgħux. U żgur li jaqtgħu, kif jiktbuha dejjem jaqtgħu, jiġifieri m'għandekx problemi. Imma l-punt huwa li ħażin, m'hemm ebda qawwa oħra, m'hemm ebda Alla ieħor, m'hemm ħadd u xejn iżjed. U meta inti qed tagħti widen għal dawn l-affarijiet, x'qiegħed tagħmel? Qiegħed tgħid lil Alla li jiena hemm xi ħaġa oħra. Barra inti, li lili tikkontrollani? Dewteronomju kapitlu tmintax, araw x'jgħid. Dewteronomju kapitlu tmintax, minn vers għaxra sa tnax. M'għandu jkun hemm ħadd fostkom li jgħaddi lil ibnu jew lil bintu min-nar bħala offerta Jew wieħed li jobsor. Jew wieħed li jagħmel il-magħmul, jew jeħber it-teħbir, jew saħħar. Jew wieħed li jgħajjen, jew li jikkunsulta l-ispirti, jew jaqra l-furtuna. Jew wieħed li jitħattet mal-irwieħ tal-mejtin. Għax dawn kollha li jagħmlu dawn il-ħwejjeġ, jistmellhom il-Mulej, u minħabba dawn il-ħwejjeġ koroh, il-Mulej Alla tiegħek sa jkeċċihom 'il barra minn quddiemek. Mela aħna għandna ngħidu, 'Kif Alla bagħat lill-poplu tiegħu u keċċa poplu ieħor mill-art? Għalhekk keċċieh il-poplu l-ieħor mill-art, għax kien midneb u kien jagħmel dawn l-affarijiet. U Alla ta ċans anke għal popli oħra biex jindmu, u meta nidmu, ħallihom! Imma l-punt għalina llum, ma jridniex li aħna inħarsu lejn dawn l-affarijiet. Għalfejn? Għax jekk inħarsu lejhom, qegħdin ngħidu li hemm xi ħaġa oħra. Jekk inkunu superstizzjużi, għax hemm xi ħaġa oħra. Taqa' n-namera u tinkiser u ma doffi nibdew nibża', qed naħsbu li hemm xi ħaġa oħra, hekk hemm sellun u jien ma ngħaddix minn taħtu, jekk għaddiet xi qattuża sewda minn quddiemi jien naf hemm x'hemm. Ħanidha kif inhi. Anke issa dan ix-xahar. Bħalissa kollumkien riklami, affarijiet, fis-supermarkets, Malta għadu mhux kbir daqs l-Amerika, imma Halloween kiber ħafna. Dal-aħħar ftit żmien, biċċiet minnkom niggarantikom qas tiftakruh, imma dal-aħħar snin kiber hawn Malta wkoll. Imma ma rridux ninsew li Halloween l-istess qiegħed jiċċelebra spirti oħra, affarijiet koroh, affarijiet ta' tal-mewt. Fhimt? Ġieli, noqogħdu attenti. Mela, it-tielet ħaġa li nixtieq insaqs inkellimkom fuqha hija l-għażliet tagħna. Jiena x'jiena nagħżel fil-ħalla, fil-ħajja. Illum sirna ġenerazzjoni, ħa ngħidha u ma tifhmuni, konsumeristika, tajba tagħmel hekk tittajda, fim? Consumer driven. Moħħna biex nixtru, moħħna biex nonfqu, moħħna li m'għandix dik u m'għandix l-oħra. Ta' ħdejja għandu hekk u jiena rrid bħalu. U allura l-għażliet tagħna, il-ħsibijiet tagħna qed ipoġġuna f'sitwazzjoni li lil Alla qed ngħidulu, M'aħniex kuntenti ta' b'dak li qed tagħmel magħna int, ħa ngħinek daqsxejn. Jiena, u mingħajr ma rridu nidħlu f'sitwazzjonijiet fejn lil Alla nwarrbuh biex nissodisfaw ix-xewqat u l-bżonnijiet tagħna. U hemmhekk ukoll qegħdin iwarrbu lil Alla l-aħwa. U rridu noqogħdu sebgħajnej milli nagħmlu dawn l-affarijiet. Jekk inti ma tafx, ħa ngħidha bl-Ingliż l-ewwel, If you don't know what you stand for, you will fall for anything. Jekk inti m'intix ċert minn dak li temmen fih, jiġrilek li temmen kollox. Kulma jiġi xi ħadd ieħor jgħidlek temmnu. Anka ċertu twemmin li għandna fil-knejjes evanġeliċi, fil-knejjes kristjani, ukoll qed ineħħi il-ħarsa tagħna minn fuq Alla. Tara servizzi u tara affarijiet fejn donnu l-iktar ħaġa importanti x'inhu jiġri fis-servizz. L-iktar ħaġa importanti għandniex xi fejqan, għandniex xi ħaġa tal-għaġeb. Waqax xi ħadd mal-art. Donnhom dawk huma l-affarijiet importanti. Oqogħdu attenti, inti meta qed tmur servizz qed tmur biex tagħti qima lil Alla. U ma tmurx biss biex nara kif sa ninqeda, nara kif sa nissodisfa din il-kilba li għandi għall-ispettaklu. Okay? Jiġifieri għal darb'oħra, noqogħdu attenti. Ma tal-istatwi m'hemmx għalfejn nitkellem fuqha, naħseb aħna li qegħdin hawn ġew kollha naqblu li m'għandniex nagħmlu statwi. Ħaġa Hawnhekk fil-Knisja tagħna, sa fejn naf jiena, ma jidhirlix. M'għandna salib imkien. Waħda mill-affarijiet li tul iż-żmien dejjem iddiskutejna, għandniex ikollna salib vojt. Issa, salib qiegħed hemmhekk biex juri b'mod krudili ta' kif wieħed jittortura u joqtol lil xi ħadd. Imma peress li Ġesù miet fuq salib, meta tħares lejn is-salib ifakkrek f'Ġesù. Issa, ħa nsaqsikom mistoqsija u aħsbuha daqsxejn f'qalbkom. Kieku jkolli ntik salib f'idejk u ngħidlek ħa, itfgħu mal-art u oqgħod aqbeż fuqu u bżoqqlu, tagħmilha? Hawn minnkom min mhux biċċa njama. Hawn minnkom min jasal li jagħmilha. Jiena personali ħsibta. E, u koll, isnijat, le naħseb ma nasalx li naqbad salib u nobżoqlu u nitfaw mal-art u nitfaw taħt saqajja. Għalfejn? Forsi għax kif trabbejt, forsi għax eh, eh, kont naħseb li s-salib u għax ħaġa Għalfejn? Imma għax is-salib ġibnieh li huwa isu sinonimu ma' Kristu. Jekk huwa jekk huwa xi ħaġa li tfakkarna fi Kristu, mela s-salib m'huwa xejn ħlief xi ħaġa, simbolu li illum ifakkarna. Bħalissa hemm kwistjoni il-Kanada kien għad kemm kien hemm kwistjoni fuq is-salib għax ċertu postijiet għad għandhom is-salib imdendel U kien hemm min qed jgħid li s-salib li li qiegħed hawn. X'għid? Joffendini dik il-kelma. Qiegħed joffendini. U l-Prim Ministru tal-Kanada qal le, dak palti parti mill-wirt tagħna u mhuwiex simbolu Kristjan, huwa simbolu tal-wirt Kristjan tagħna. U bl-Ingliż ngħidu he got away with it. Eh, ma ma neħħewx minn hemmhekk. Ma r-realtà hi aħna niddependu fuq xi ħaġa li naraw. Niddependi jiena li nara xi ħaġa biex jiena nkun nista' nagħti qima. Dawk li jagħmluhom hekk jgħidulek, jgħidulek isma' aħna nagħmluhom dawk. biex jgħinuna nagħtu qima lil Alla. U hekk tisma' l-Knisja Kattolika tispjegalek, hekk tgħidlek, tgħidlek dawk fil-passat in-nies ma kinux jifhmu, ma kinux jaqraw, allura konna nagħmlulhom l-istampi u l-istatwi ħalli iqimu. Il-problema hi li trid toqgħod attent li dik il-ħaġa li qed tgħinek tqim ma ssirx il-ħaġa li inti qiegħed tqim. U aħna dak li naraw, F'Malta pereżempju, ma nafx pajjiżi oħra, imma f'Malta dak li naraw li n-nies qegħdin issa iqimu l-oġġett li suppost qed jgħinhom iqimu l xi ħadd li qiegħed hemm fuq. Ngħid hekk għax Malta mhux biss statwi li jgħinuhom iqimu lil Alla u li jqimu lil qaddisin eh, ukoll. Imma ħaġa kera hi meta inti qed tagħti lil dik l-istatwa Isek qima u naħseb tafu xirrid ngħid, statwi ta' Kristu fuq is-salib jew taħt is-salib hawn ħafna f'Malta. Ma meta tisma' n-nies jitkellmu, din iktar tiġbed nies minn di u l-istess statwa ta' Ġesu. Affarijiet li huma kont ngħid tad-daħq, ma ħanajda tad-daħq. Għax jekk inti dik l-istatwa tfakkarni f'Ġesu, m'għandix waħda tkun aħjar mill-oħra, xibda jiġri mbagħad. Imma dik mirkaluża u dik mhijiex. Bħal dak li qallu ġri Ġesu minn fuq joqgħod jgħid, hmm, ħanna raf li mħan idħol jiena, l-edika wiċċu mhux ħelu ta' ħan idħol f'di. u nagħmel l-għeġubijiet u nagħmel il-mirakli. Imma dika ma toġobnix. Hekk timmaġinawhom intom biex bil-forsi xi ħaġa irid jagħmel kieku Ġesu, affarijiet li ma jistax ikun. Aħna kik irridu ehm, description għaw eh, stampa ta' Alla dispjaċini li Alla bħala Trinità ma tajinniex l-istampa. Alla kulma għamel qal, Intom moħluqin fix-xbieha tiegħi. Meta ġie Ġesù, ġie bħalna. Fil-Kolossin jgħidlek li huwa l-xbieha ta' Alla li hu inviżibbli, jiġifieri ma jidhirx. Jiġifieri kieku kellna aħna nħarsu ngħidu Alla kif irrevela lilu nnifsu? Irrevela lilu nnifsu fi Kristu. Lhud kapitlu wieħed vers tlieta jgħid, Hu, jiġifieri Ġesù, hu d-dija tal-glorja tiegħu, ix-xbieha perfetta tal-persuna tiegħu. Jiġifieri meta nħarsu lejn Ġesù qed inħarsu lejn Alla, dak li qalilna. Imma kultant ngħid Għalfejn ġie elfejn sena ilu? Kieku ġie illum, kieku min jaf kemm il-selfie ħa, eh, u ppostjhom fuq Facebook u kulħadd jaf Ġesù kif inhu. Imma ġie dak iż-żmien, naħseb biex jagħmel l-istess ħaġa bħalma għamel Alla meta ta l-kmandamenti biex ħadd minnkom ma jitħassar u jagħmel xi xbieha. Ġesù ma ġiex biex aħna nħarsu lejn ix-xbieha tiegħu, Ġesù ġie biex inħarsu lejn kliemu, biex inħobbuh u nobdu l-kmandamenti tiegħu. Ġesù ġie biex lilna jurina t-triq għal għand Alla u qalilna isma', jiena qiegħed hawn biex nurikom li jiena l-verità, jiena l-ħajja, jiena t-triq u ħadd ma jista' jmur għand il-Missier ħlief bija. Għalhekk ġie Ġesù, mhux biex aħna noqogħdu nagħmlu x-xbigħat tiegħu. Ġeremija kapitlu 10 vers 14 jgħid hekk. Kull bniedem u iblaħ ferfu. Ġifieri l-erf tal-bniedem u bluha fajnejn Alla għalfejn. Kull ħaddiem tad-deb jistħi mill-immaġini skolpita tiegħu, għax l-immaġini imdewba tiegħu huma giddieba u m'hemmx nifs fihom. U jekk tfittxu daqsxejn fil-Testment l-Antik issibu ħafna fejn Alla jirridikola lil dawk li jagħmlu l-istatwi. Salm wieħed Salm 115, vers 4 sa 8. L-idoli tagħhom huma fidda u deheb, xogħol idejn il-bnedmin. Huma għandhom fomm, iżda ma jitkellmux. Għajnejh għandhom, iżda ma jarawx. Widnejh għandhom, iżda ma jisimgħux. Għandhom imnieħer, iżda ma jxommux. Idejn għandhom, iżda ma jaqbdu xejn bihom. Riġlejn għandhom, iżda ma jimxux. Lanqas jitkellmu minn gerżuthom. Dawk li jagħmluhom huma bħalhom, hekk ukoll kull min jittama fihom. Okej, ġifieri, meta tħares lejn l-Iskrittura, li tgħid li Alla jieħu pjaċir f'xi statwa tkun ma nafx qed tgħatti x-xemx bl-għarbiel. Qed tidħaq bik innifsek, għax l-Iskrittura turina fiċ-ċar li Alla ma jridhomx. Issa,

Kull ma rridu nagħmlu huwa nitolbu maħfra u nduru mit-triq tagħna. Ngħidu lill-Mulej biex jaħfrilna u li mhux se narġgħu nagħmluha. Immaġinaw lil Ġwanni l-Battista qiegħed jgħammed in-nies. Issa jiena ma nafx imma mid-dehra Ġwanni l-Battista kien ikellimhom in-nies li jiġu jitgħammdu. U jissu paspeċi x'qed tagħmlu, x'kontu qed tagħmlu. Imma immaġina kif hemm xi ħadd kif illum jgħidulu ara Ġwanni, l-aħjar li tagħmilha biex tħaffef u tgħammed iktar, e, għamel mejda biex in-nies jiġu jgħidulna d-dnubiet tagħhom u waħħluhomlhom ma' sidirhom u mbagħad meta jiġu quddiemek tkun taf inti mill-ewwel. Eeh, Ġwanni, Eli, idea tajba dik, veru, nifranka noqgħod insaqsihom. U għamlu l-mejda, mar l-ewwel wieħed, x'ismek? Ċikku. X'għamilt inti? Għax libta lil mara, adulteru. Pju! Waħdulu t-tikketta. U dan tejjela għand Ġwanni. Maġinawa da xejn. Marru ieħor, x'ismek inti? Peppi. X'għamilt? Ħadd xi ħaġa li ħallil. Waħħlulu t-tikketta, dan ħallih. U, fej, ma tmar ieħor x'jismek, Joe? Qallu, x'għam, insomma, nħobb ngħid xi gidba lemma, giddib, waħħlulu t-tikketta. U, insomma, it-tnubit kollha, waħħlina hawn hekk, kollha sejrin. U, mbagħad ġie Ġesù. X'ismek? Ġesù. X'għamilt jien? Xejn. Dnub kbir x'għamilt? Xejn. Iva dnub żgħir x'għamilt? Xejn. Veru? Xejn. Għandu le. U dak għamillu xejn, ħallu tikketta. U ma Ġesù mar idur. Ġowi, din it-tikketta tiegħek. Ċikku, tini t-tikketta tiegħek. Peppi, tini t-tikketta tiegħek. Oj, int, tini t-tikketta tiegħek. U mar għand Ġwanni l-Battista li jien qed inġorr id-dnubiet ta' kulħadd. Ammitni issa. Dik hija l-maħfra. Dik hija xbija ta' Ġesu li rridu naraw aħna, mhux xi statwa. Mhux xi salib, imma li Ġesù ħa d-dnub tagħna. Mitt miet, difnu miegħu u aħna qomna għal ħajja ġdida. L-Iskrittura f'Rumani Kapitlu 10 tgħid, Kull min jemmen fih ma jirroxx fil-mistħija. Bl-Ingliż qiegħda Will not be disappointed Ma jiddispjaċikx jekk temmen fih. U jekk għadek m'emmintx fih illum, huwa l-mument li tgħid iva, jiena rrid nemmen f'Ġesù. M'għandi bżonn nara u nħares lejn xejn. Kull ma rrid inkun naf il-kelma tiegħu ħalli nżommha u nagħmilha. Xi tratt għandek fil-wallet tiegħek? Nispera li m'għandek post għal tratt ta' ħadd ħlief ta' Alla tiegħek. Metaforika. Għax mhux suppost ikollok tratt ta' xejn. L-imħabba tiegħi lej Silvja tgħidli li m'għandu jkolli jew inħares qatt lejn mara oħra. L-imħabba tagħna lejn Alla għandu tgħidilna li m'għandna nħarsu qatt lejn xi ħaġa oħra li tista' ttelfilna l-devozzjoni jew il-mumenti intimi ma' Alla tagħna. Jekk għandek xi ħaġa li forsi m'intix ċert minnha, għax aħna kultant ngħidu li dawn l-affarijiet ma rridux nagħmluhom, imma Naf li ċertu nies id-dar għandhom ċertu affarijiet. Forsi għandhom ċertu affarijiet tal-okkult, tal-witchcraft, lucky charms. Jien naf jew għamilt xi affarijiet minn dawn. Il-mument issa huwa li tgħid, Mulej aħfirli u kif nasal id-dar, jekk hemm xi ħaġa li għandi dubju fiha li tista' tkun xbieha jew qed toħodli l-ħin minnek, jiena Mhux toħodli l-ħin minnek, sorry. Toħodli l-attenzjoni tiegħek. Jekk qed nafda f'xi ħaġa oħra, jiena ħammur id-dar u inneħħiha issa. Hemm ħafna modi kif il-bniedem forsi anka fil-passat seta' jfittex xi ħaġa oħra flok Alla. Nispera li aħna li qegħdin hawnhekk Ħriġna minnha kollha li. U llum nirringrazzjaw lil Alla li ġabna hawnhekk u li aħna nemmnu u nafdaw f'Alla wieħed li ma jrid ebda kompetizzjoni bl-ebda xbieha u bl-ebda tratt u bl-ebda ħaġa oħra li tfixkilna l-ħarsa tagħna lejh. Ejja nitolbu. Missier aħna nirringrazzjawk tal-kelma tiegħek, nirringrazzjawk li nistgħu niġu quddiemek b'mod spiritwali, nistgħu b'mod spiritwali nimmaġinaw bħalma turina l-iskrittura li nistgħu nitlu quddiem it-tron tal-grazzja. Nirringrazzjawk li nistgħu niġu għandek u nitolbuk maħfra b'għajnejna magħluqin. Ejna Mulej ħalli ma nħallu xejn ifixklna mid-devozzjoni tagħna lejk, mill-imħabba tagħna lejk. Ejna Mulej ħalli l-imħabba tagħna lejk ma naqsmuha ma' xejn u ma' ħadd. Ejna ħalli nżommu ruħna bil-ħarsa spiritwali tagħna lejk, lej Ġesu, lejn il-maħfra ta' dnub li ju provdinna. Jekkaw xaħat li forsi għamel xi affarijiet li fixklulu l-mixja tiegħu ma' Alla, issa għal mument li tajt mulej aħfirli. Jien irrid ninbidel. Irrid nindem u nimxi fi triqatek. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq li jaċċetta lil Ġesù f'ħajtu jgħid iva Mulej, jiena rrid nagħtik id-dnub tiegħi fuqek. Ħalli tieħdu fil-qabar u fil-qawmien narġa' nqum għal ħajja ġdida. Grazzi, Ġesu. Grazzi, Missir, ta' dan il-ħin li stajna namlu fl-imkien dal-ħodu, tal-kant, tal-talb u tal-kelma. Tlab dan fis Sin Ġesu Kristu. Amen.